De yn Ljouwert wenjende dichter Arjan Hut hat okkerdeis by de Afûk syn fyfde dichtbondel publisearre, Fjoertoer yn it Wâld. Hy hat stedsdichter fan Ljouwert west, mar is opgroeid yn Surhústerfean. Dat fanwegen dy woartels is er op it stuit wâlddichter, oftewol gemeentedichter fan Achtkarspelen. Ik leau dat wol sein wurde kin dat Hut ien fan 'e meast optredende Fryske dichters is. Dus mei oare wurden, wa kin him net? Lit ús it earst ris oer it omkaft hawwe. It profyl fan 'e kop op 'e foarkant die my tinken oan Johnny Cash. Dat komt tink ik ek mei fan it swart. Mar ús heit sei, nee jong, dat is Elvis, sjoch mar, dat bekje! Mar no't ik de bondel lêzen ha, tink ik dat it Mark Kozelek wêze moat. Doe't ik de bondel foar it earst yn hannen krige, kaam it my ek al wat muzykalbum-eftich oer. En dat kloppet ek wol om't Mark Kozelek dus muzikant is. Lykwols moat ik der earlik by sizze dat ik it eins wat te folle eare fyn om't ik it fers, de lêste yn de bondel, dêr't Mark Kozelek yn figurearret, net it bêste fers fyn. Mar, der meie gjin misferstannen oer bestean dat ik it omkaft net moai fyn, krekt wol. Stylfol is tinkt my hjir it goede wurd. Mar, no ha ik drekst al wat sein oer de poëzy en ha ik drekst al in kritykpuntsje. Mar, ik kin der ek drekst by sizze dat it eins myn iennichste kritykpunt is. Koart kriemd is Fjoertoer yn it Wâld in sterke bondel. Lit my dat sterke útlizze en lit my dêrmei begjinne sa't ik dat oars ek wol doch mei it earste fers. Fyn ik dy. Oan de achterkant fan dit gedicht is in finsterbank dêr't ik graach sit. Teminsten as der tiid foar is. Altyd hâldsto dêr in plakje foar my frij. O, poëzij! It wyt tusken dyn rigels, fol geheim as romte op in tropysk strân, tusken klanken krûpe de oeren en ferwaaie. Myn pupillen lyts, dan wiid, nee, soms begryp ik neat fan dy, mar yn de nuverste ferskyningen fyn ik dy, of fynsto my? Nei it lêzen fan 'e bondel kaam it op my oer as is Hut folwoeksener wurden yn syn dichterskip. No is dat fansels in ûnoazel wurd, want folwoeksen hat er altiten al west. Dat kin ek net oars mei sa'n baasdebút as Nachtswimmers. Ik ha dêrby wol it idee dat er justjes tsjuster wurden is. Dat wie fansels ek al sa yn syn earder wurk, mar yn Fjoertoer yn it Wâld kriget it mear de oerhân. Dat komt faaks mei troch it feit dat yn Aurora Bossa Nova, syn foarige bondel, mear humor sit as yn Fjoertoer yn it Wâld. Hoe dan ek, trochdat de nije bondel nei myn idee tsjusterder wurden is, is it in aardige tsjinstelling dat ljocht sa in wichtich elemint yn de bondel is. Sa'nselde tsjinstelling sjogge wy ek werom yn de titel, mar it is ek gauris nacht yn de bondel mei dêryn it ljocht troch de stjerehimel. Ljocht bestiet fansels ek by de graasje fan tsjusterens. Fierters kin ik wol sizze dat fjoertoer yn it wâld minder licht is en minder springt as syn earder wurk. Ik sis dêrby net dat der in kausaal ferbân bestiet, mar wol dat syn wurk oan djipte en sizzenskrêft wûn hat. Mei oare wurden, in sterke bondel. Wat te sizzen fan it gedicht Opgean, dêr't er yn twatûzen santjin mei rjocht en reden de Rely Jorritsmapriis foar wûn hat. Opgean. De doar iepen fan myn skimerkeamer, in houten hûs oan it tegelpaad, achter de kwelderdyk, marineblau, waskje ik my mei it koele wetter dat út de wolken pompt. Yn de fjirte, as ik hiel skerp sjoch, simmers stiet it mais derfoar, rûzet ferkear de takomst yn. Heech yn de loft, op de termyk fan dreamen, swimt it leven fan in stêd dêr't ik de kaaien fan ferlear. De fûgelskrikman spat op en ropt, Meikomme do! Hy hat de earms al wiid, ik flok, en myn skouders fan papier binne grutter as de loft. Aansten as ik drûch bin, kleurje ik der fearren op. It soe lykwols in leagen wêze om te sizzen dat der gjin lichtfuortige gedichten yn de nije bondel steane. Dat binne tagelyk de wat langere gedichten en faak wat mear beskriuwend, lykas it Ik brocht ús âlde dvd's nei de Omrin. It boartsjen mei klank en neologismen is ek net fermindere yn Fjoertoer yn it Wâld, wat sis ik, ik ha sels it idee dat it tanommen is. Yn it besprek oer syn foarige bondel Aurora Bossa Nova beskreau ik dat Hut in echte observearder is. Mar no kin it ek te observearderich en te beskriuwend wêze. Lykas yn it fers dêr't er yn beskriuwt dat er nei in konsert yn de Westertsjerke fan dus dyselde Mark Kozelek giet. Mar goed, no earst it fers, ik brocht ús âlde dvd's nei de Omrin. Ik brocht ús âlde dvd's nei de Omrin. Ljouwert, desimber twatûzen achttjin. Fytse tsjin de wyn yn, op in fytske fan de winter liend. De loft skerp as in mes, snijt troch myn fingers, al wer healweis, al wer in desimber. Ik bring ús dvd's nei de Omrin, twa tassen fol plastic en skyfkes, achterhelle sinematyske herinnerings, fytse oer de Willemskade, krúslings oer de Tesselschade, de skonken fol lead, in Fryske strider oer de Harnzer trekfeart. Witst noch dy kear yn de bioskoop fan Grins, njoggentjinsânennjoggentich, wy wiene mei ús twaen, do en ik yn in hast lege seal, Der siet noch ien oare menear, mar dat wie ús wol ok. VHS passé iederien oan de dvd, mar wy reizgen mei de trein nei Grins, tegearre nei Lost Highway. Ik fyts de hiele wrâld oer, blau hert tusken de wolken, draach in jas oer in jas oer in jas, psychologyske thrillers, Disney-klassikers, filmhûs, kultfilms, biografyen en melodrama yn in fytstas. Yn myn holle draaie films oer dy en my en in voice-over dy't him net in tel de bek hâldt. It falt wol ta mei de temperatuer, de wyn makket it kâld. Witsto hoe't geheimen reizgje, witsto hoe't it kin dat ik thús bin en bûten op de fyts tagelyk? Lytse fisken yn in wûnderlike fiver binne wy. In man yn in oranje ljochtjas komt op my ta. Hy seit, Aansen hasto spyt. Yn syn grize burthier klibje stedske aksinten. Underweis hie ik al wat skiven ferlern. Yn de bocht by de toskedokter, dêr't ik wol omseach, mar net stoppe. Ik sis, Wy ha safolle guod. No ha wy romte yn 'e kast en in hûs dêr't in libben yn past. No kin in oar derfan genietsje. Al soesto se foar dysels ynpikke, al soesto se foar grou jild ferkeapje, al soesto se yn de kontener nukke, dan is it my ek wol bêst. Op de weromreis by it stasjon del. Snie falt as yn in stomme film, mar stiller. Fytstas sûnder psychologyske thrillers, sûnder tekenfilms en dokumintêres, sûnder biografyen en melodrama, filmhûs, kultfilms, propaganda.

Kleurde ljochtsjes oan de muorren en om 'e spegel achter de bar, kleurde ljochtsjes yn 'e beammen. Ik drink kofje mei Beerenburg en slachrjemme. Allinnich oan in tafel, fiif stuollen foar mysels, mar do wennest yn myn holle, do wennest yn myn teannen en ik mis dy. Ik brocht ús âlde dvd's nei de Omrin. Twa tassen fol plastic en skyfkes achterhelle sinematyske herinnerings oan de jierren foar YouTube en Facebook, wat hiene wie it smûk yn ús eigen holle bioskoop. Wy skreaun de films yn in lyts notysjeboekje yn in grien kaft mei borduerde blommen. It leit no yn in hoekje te ferkommerjen ûnder stof Giel fan it ljocht, o alles frettende sinne, allinnich foar de ivichheid, foar de ivichheid allinne bewarje wy soks. Ik moat dêrby earlik sizze, en dat is myn twadde kritykpuntsje op 'e bondel, mar dan wol hiel subjektyf, mar ja, is dat net mei alle krityk sa, is dat it rym my hjirendêr wat keunstmiddich oandocht. Dat is ek wat ik wat minder oan dat Mark Koselleck fers fyn, it rym. Mar goed, ik sil no ophâlde oer dy Mark Koselleck. Ik hie it al oer de lingte fan 'e gedichten. De measte gedichten yn Fjoertoer yn it wâld binne sawisa relatyf lang, der steane sadwaande mar njoggentjin ferzen yn. Lykwols, it ienalêste fers Understêd bestiet dan wer út seis parten. Lit ús sizze dat it in rige fan seis gedichten is. In gefaar by langere ferzen is altyd en sa dat it net tafalt om de spanning fêst te hâlden. In langer gedicht mei foar my nammentlik net yn sakje, want dan bist de lêzer kwyt. Mar Hut hâldt jo as lêzer fêst, wat sis ik, hy hâldt dy spanning de hiele bondel fêst. Boppedat hâldt er ús as lêzer yn spanning nei syn nije bondel, mar mei Fjoertoer yn it wâld is dat wachtsjen perfoarst gjin straf.